Imma mhix xi motiva l-fatt li daħaj kisser partit jew li jien ma nistax inkun f'partit ma xaħat li jirċieva l-Petrus. Ovvjament, u ovvjament, u mhux hekk tal-li dawk inqabdu ibabsu fl-investigazzjoni stessu. Ġifiri, kienet ċara li l-OPM eh, kien imdaħħal kien imdaħħal u fil-qrib ħafna ma' Jurgen Fenek un. Ġifiri kienet situazzjoni inaċċettabli serjament. Eh, u dik dik nasab kulħadd fema li qed nipprova nifhemu li nies bħal Fern, nies bħal ehm, nies bħal Varist, Clifton, eċetera. Meta bdew jagħmlu l-pressjoni biex Muscat jitlaq Sewwa, dawn bdew jagħmluha għax bdew jibżgħu li jekk jibqa' fil-kmand tal-partit il-partit ħajitkisser. Ma ma kienx hemm. Jew għax spiex taħassew li huma moralment obbligati li lil dar-raġel jifqulu. Hija kif nista' nkun iktar ċar, Joseph Muscat kriminal hu. Ma jistax ikollok Prim Ministru. L-għażla tagħhom kien hija le le. Fimt kienet kienet ovvja li da kellu jitlaq, fimt. Ġifieri kif jista' jkun ikollok l-inċentiv biex ikeċċuh x'kien li ma kinux komdi li jkollhom kriminal bħala mexxej kif qed tgħidlu inti, jew li jekk ħajżommu kriminal bħala mexxej mela ħajsir sfreġu mill-partit. Ħajsin sfreġu spiċċaw fl-oppożizzjoni u xogħol kollu li sar. Ma kienx biss konvenjenza politika, kienet the good thing to do li dan. Ah, di dik il-right. It was it was the right thing to do, ma kienx konvenjenza politika u ġifieri kienet għażla morali. Eżatt, jiena dik mistoqsija kienet dik bażika, ġifieri kienet strateġija jew moralità. Le, le, ma kienet kienet jien kon jien ma kontx din f'2019 jiena l-strateġija l-aħħar ħaġa li kont qed naħseb jien Mhux inti, mhux inti rebelli. Anka rebelli l-istess u għana kellna l-emozzjoni tagħna ħerġin minn kull imkien u dak iż-żmien u r-rabja tagħna ir-rabja tagħna kienet kbira ħafna u għana Ġifiri. Kont titkellem ma' rebelli f'dik f'dak iż-żmien. Mela, mela, żgur u jiena ovvjament kont aggressiv ħafna u ġifiri huma thank you. Huma kienu iktar esperjenzati minni u setgħu jkunu iktar paċenzjużi u kawti. Ehm, jien kont ħafna iktar aggressiv, ovvjament, u li jien li kieku kien għalija kont immur inkaxkru l-barra letteralment u li l ġifiri ehm, eh, biex jitlaq minn Prim Ministru. Ehm, eh, u kont nieħdu d-depo għalla jien stess u ġifiri, inkaxkru jien stess kieku stajt. Ġifiri ma ġrax hekk, ma ġifiri jew hekk qed jiġi investigat muskat ma rridux jgħidulna l-pulizija, nisperaw li iva u huma. E, u e, il-bqija ta' taħdiriet x'kienu. Ġifiri dak iż-żmien meta intom kontu kif kontu tkomunikaw ma' xulxin bil-WhatsApp, iċemplu oh, xulxin. WhatsApp, emails, ifimni, ma kontx privi tal-affarijiet interni li kunu jiddiskutu bejnietom u għax jiena ma kontx. Mhux ma meta kont titkellem magħhom daw ir-rebelli x'kienu jgħidulek? Le, ovvjament li Muscat eh, ħajkollu jitlaq bil-fors u. Ġifiri, there was no discussion about it. Il-diskussjoni kienet kif ħajkollu jitlaq da. Ġifiri, ma kienx hemm diskussjoni se nagħmlu, kollha nafu se nagħmlu, dar dar jitlaq bil-fors, kif ħajitlaq da. U sa jiġri wara. Kif ħajitlaq u se nagħmlu biex innatfu u nirranġaw kollox wara. Ġifri, eh, fuq biss konna t-nasbu aħna. Ġili kellim til-fern fuq dak l-episodju, tiftakar meta meta nsejt fej kien kienet jagħmel l-aħħar mass meeting għaw eh, muskat, isu kienet jagħmel dal isu l-victory tour jew mhux victory tour ma taf kif isu eh, il-farewell tour. Eh, u kienu ma muskat. U kien hemm fuq palk minnhom kien hemm fern muskat u u Robert. U Eh, Muscat qablhom idejhom qed ngħidhom li hom. Mhux hekk, mhux hekk, eżatt, eżatt, eżatt. Ġieli tħaddit fuq dak l-episodju ma' Fern.